Aizawl tlak lam veng pakhata hostel a ka thil tawn a ziaktu in a hming a rawn tar ang lo a ni. A hmasa in he thil ka tawn hi Aizawla hnathawka ka awm lai kum sang hnih sawm panga March thla a mi a ni a. Phuah chawp mai mai a ni lo. Keimah tawn ngei a ni e. Midang tan chuan hlauhawm tak a ni lo maithei a. Amaherawh chu a hun laina nahna kha chuan ka hlau a ni. Kum sanghnih sawm panga January thla tirah department pakhata hna ka hmu thar a. Aizawl khua kan nih lo vangin heti hun lai hian Aizawla kan chhungte belin nitin office hna thawkin ka kal thin a ni. Thla hnih zet mai chhungkhat lainate bela office ka kal thin hnuah nikhat chu ka thianpa, ka bialpa, hian girls hostel pakhatah tutor zirtirtu atang chunga a free-a hostel awm chilh nghal thei tur zawng a hriat thumin hrilh ta hlauh mai a. Chutia hlawh extra nei chunga a free a hostel a awm theih dawn te chuan tiin keipawh chuan ka lo phur ve khawp mai. Chu bakah naupang lehkha zirtir hi ka tuihna lam a ni bawk. Tichuan, chu hostel tutor a tan nghal theihna hostel chu en turin leh a neitu pa ber be turin ka thianpa nen chuan phur takin kan zu kal ta a ni. a veng hming chu sawi lo mai ila Aizawl tlak lam veng pakhat a ni a tichuan taxi in kan kal a a building neitu hostel neitu ni nghal bawk kan zu biak tur ber in chu kan zawt thla chawp zel a a hmun kan zu thleng chu building lian veng reng tak hlui ve tep tawh hi kan zu hmu ta a building thlen hma chiah pawh hian-- He pa hian building lian tak pakhat dang a nei bawk a, mahse kan zu kal lai hian chu building pakhat zawk chung lam chu luahtu an awm awm ka hre lo. A ruak ni maiin ka hria. Damdawi inkhum ni awm tak te hi a awm nual mai. Tichuan hlawh tur te, class lak hun tur kan han sawi fel hnu chuan remchang hmasa bera hostel a lut turin haw zai kan rel leh ta a. Hemi ni hian zirlai class kal an lo awm ve nual a, mahse tumah kan be lum lam lo. Sanghnit sawm panga March thla ni riat Pathian i chhun thingpui inzuahah chuan ka thuamhnaw leh bungraw dang tlem a zawng nen chuan chu building lianpui mai pan chuan taxi hei ah rin kan kal ta a. Hemi zana ka thil tawn hi hrelawk ila chuan ka kal kher lovang le. Tichuan. Chu building chu kan zut thleng ta a, a neitu chuan min lo chhawnin hosteller hmeichhe pali panga vel hi an lo awm bawk a, a building neitupa chuan hei hi in miss thar tur a nih hi a han ti a, hosteller ho pawh chu an rawn introduce liam liam a, kei chuan zahna atangin hostel ah ka lo awm ve dawn a, kan riak ho dawn nia ka tih chuan hosteller ho chuan an room ah an riah ngai loh thu an sawi a, kei chuan. Enga ti nge in riah ngai lova ka han tih chuan kan riak peih lova tih ringawt hian min chhang a. Building nei tupa pawh chuan riah ho hi an duh zawk a, kan inah an rawn riak khawm vek zel. A nuam an ti zawk a, nang pawi duh leh i lo riak chho daih dawn nia a ti a. Hetah pawh hian hostel ah riak duh lova hostel neitute ina riah khawm an duh zawk tlat te chu mak tihna pawh ka la nei lem lova. Hostel neitupa chuan an subject leh an textbook vel te chu min hmuh tir a, ka thianpa nen chuan kan enkual vel a, an zirlai chu a harsat dawn lem lo hi te ka ti a, library-a lehkhabu te chu kan thlek kual vel mai mai a, tichuan ngaihthat lohna nei lem lo chuan ka bungrua vel chu kan thiar thlah a, hosteler ho chuan ka bag leh suitcase an rawn khai thla bawk a, ka room turah chuan kan zu dah a. Hostel neitute inah chuan kan chho leh a, thingpui te ina rei vak lo kan thut muan leh hnuah chuan ka thianpa pawh chuan min haw san ve bawk a. Hostel atang hian taxi stand hi a hlang reng a, chu bakah Sunday a nih vangin taxi han pharh mai tur a awm lo vangin hostel neitu pa hian ka thianpa chu a motor in taxi stand hnai ber thleng a han thlah nghe nghe a ni. Kan hostel hi building hnuaiah awmin a chung kawng an chu class room a ni a, tin kawng an chung leh ah hian a building neitu te a neitu pa te hi an awm nghal bawk a ni. Sawi tawh angin an hostel room te hi building chhawng hnuaiah awmin room te hi khum pakhat, chair pakhat leh dawhkan pakhat leng tawk vel sela lianin a intlar phei a. Plywood a pindan, a kawngkhar pawh plywood vek an ni, a chung lam erawh a inping lo va. duh chuan nuan luh mai theih a ni. Room leh room inkarah hian corridor a awm a, corridor tawpah hian bathroom a awm a ni. Ka room tur hi a kil berah a awmin room dang aiin tlemin a lian deuh bik nghe nghe. Kan hostel room chu building hnuai room kha an ping dang thliah thliah tihna a ni. Kawngkapui pakhat a awm a, chu bak chu chhuah theihna a awm lo. Tukverh leh ventilation-ah steel bar a awm vek bawk. Tichuan, zanriatchaw chu building neitu, hostel neitu te inah chuan kan ei a. Chawi khama rei vak lo hosteler ho bula ka thut khawmuan hnuah chuan zandariat velah ka room tihfel ka duh vangin hostelah ka chhuk thla ta a. Tichuan, ka room chu ka tifai a, ka lehkhabu ken leh ka thawmhnaw ken tlem tel chu ka rem fel vel a. Hostel corridor-ah hian light pakhat an chhi a, A chang chuan a phe leh deuh zuk zuk thin. Ngaihthat loh em em na ka la nei chuang lo. Kei chuan a connection fel hlel a awm a nih ka ring mai a. Tichuan ka inrem zo a, ka insil fai a. Bathroom atang let leh pah chuan hostel room te chu ka han bih kual vel thuak thuak hlawm a. Tumah riak ve an awm lo. Room kawngka in hawnga an kalsan thenkhat te chu ka khar tha pah zel a, pawn lam atanga hawl kal deuh tawp an ni hlawm. Tichuan ka phone khawih mai mai pahin ka mu zal a, ka thinpa nen chuan in phone in kan inbiah a, reingial kan inbiak hnuah kan inmang tha a, zan dar sawm pahnih velah chuan ka muhil ta a ni. Rei pawh ka muhil hman lo tihah chuan Thawm eng emaw hian min ti harh a, corridor leh bathroom lam hnaih velah chuan pheikhawk buna kal ri deuh thlep thlep thawm ka hria a, ka ngaithla deuh vang vang a, ka room lam pan hian corridor ah chuan a rawn kal phei nih hian ka hria a, ka han inbeng kang deuh a, a rawn kal hnai deuh nia ka hriat chuan a reh leh daih a, hetihlai hi zan dar sawm pahnih leh min sawmli vel a ni tawh. Rei vak lo hnuah chuan chair in hnuk ri hrawih hrawih ka hre leh ta. Tunge awm le, ka muthilh laiin hosteler an lo lut em mawni le ka ti a, mahse kawngka pui kha ka kalh daih bawk si a ka ti a. Mu chung chuan ka ngaithla deuh vang vang a, rei lo te a reh a, ka hlau tan khawp mai. A reh deuh vang vang hnuah chuan kal deuh kauh kauh ri ni awm mai tur hi corridor ah chuan ka hre leh ta a, ka hlau ta kher mai. Sa zu thawm mai mai a ni lo, mihring thawm a ni ngeiin ka hria a ni. Misual lo lut em ni le, kawngka pui lah ka kalh vek si a, room zawng zawng ka en chhuak vek si a tiin ka inngaihtuah nasa hle mai. Hmanrua ka nei si lo, ka room ah min rawn luh chil mai ang tih ka hlau hle a, ka tho va khumah chuan ka thu a. Ni chuan thawm chu a reh a, a ri leh thin. A chang chuan room dang kawngka te chu a inhawng tih hriat tak mai hian a ri rawk a, a inkhar leh a. Ka hlo em avang chuan ka thianpa chu ka phone a, a muhil chu ka va phone harh a. Line ah lo awm rawh, phone hi dah miah suh, hostel chhungah thawm ka hria nia ka ti a. I neitute hnena tlan chhoh daih mai te pawh chu ka duh rum rum tawh a ni. Nimahsela, pawn lam kawngkhar bulah te pawh thawm a awm awm avangin ka hlau a, ka room ah chuan ka tawm tawp mai a ni. Hostel chhungah chuan phun deuh bul bul ri ka hria a, thum deuh hlek, zawi deuh sap a kui. Enge a sawi hriat theih si lo a tawng ri ang te pawh niin ka hria a ni. A changin ke pen thawm chu bathroom lam atanga rawn in ṭanin ka room thlen hma deuh chuan a tawp leh ṭhin a, Ka rum lo thlen tawn a, a tawp leh zel chu mak ka tih ang reng hle mai. Mihring a nih a, a lo luh vaih chuan ka lo chhu hrep ang ka ti a, hlau hle mah ila ka lo in hum ruh ve a. Thawm reh chang hian ka va bih dek dek thin a, tumah ka hmu ngai lo. Corridor a light phe leh zuk zuk thin bak ka hmu ngai lo a ni. Hna deuh taka lehkhabu han keu reh ṭhak ṭhak thawm te chu ka hre leh ṭhin a. Ka hlau lutuk chu ka thaw dep dep mai a ni. Thawm chu a khat tawkin a ri tlai vat ṭhak a ni ber mai. Ka ṭhianpa, ka ṭhianpa ka tih hi ka bialpa lah chu a lo muhil leh ṭhin a. Chuti anga a lo mut thluk chuan ka va phone harh leh thin a ni. Lo mu hil su ka tih kha, tikhan lo ngaithla ve rawh ka ti leh thin a. Kan phone lah chu darkar khat danah amahin a in cut daih zel si i dal that leh a ngai thin a ni. Chutiang chuan zan khuain phone bag a chuk tuah reng chung leh room pawn lam thawm ri ngai chang reng chung chuan ka awm a, zan a rei duh kher mai. A khat mawi tawk a thawm a awm reng hnuah zingdar li leh chan ve vel ni maiin ka hria. Khua a rawn eng tan dawn vel tih ah chuan thawm pawh chu a reh ta a. Kei pawh chuan, Aw le, khua a var anga thlahrang pawh a inlar duh tawh bik nang, tiin ka phone chu ka beng a chuk tuah reng chung chuan ka thianpa be chung zel chuan ka lo muhil ve ta a ni. Zingdar sarei velah chuan hostel neitu A building neitup pa ni nghal bawk chuan min rawn au lauh lo a, ka va tho va, kawngka ka va hawng a. Hostel neitu chuan, Nizan lam te mutui thei maw? min ti a, kei chuan, Chhin khat pawh ka chhing lo tluk a ni, zingdarli leh chanve vela ka muhil chauh, tinge thawm a va tam em em ve? ka tih zawm zet a. Hostel neitu chuan. Sazu hi an tam lutuk a, hosteler ho pawn an hlau thin a, a ti a. Kei chuan, Sazu thawm a nih loh kha, mihring thawm alawm, a hrang em ni? ka han ti a. Hostel neitu chuan, Hosteler hmeichhe ho hi an riak ngam lo va, thawm an hre thin a. Chuvang chu lawm kan inah an rawn riah chhoh vek zel ni? Zanriah chuan Sazu thawmte hi a ring duh khawp mai, a ti ta a. Ka thina rim ruang reng hle mai. Ka rilru chuan sazu thawm te chu kan inah pawh ka hre fo va, pheikhawk bun a kal thawm leh chair hnuk ri te, khatiang kha sazu thawm a ni lo hrim hrim. Lehkhabu keu ri phak phak thawm te zawng zawng pawh kha ka ti a. Tukthuan chu hosteler panga vel nen chuan hostel neitute inah kan ei leh a, hostel a an riah duh lohna chhan chu ka zawt a. Thawm an hriat nasat avanga riak duh lo chu an lo ni a. Tichuan chawi khamah office ka kal a, ka thianpa hnenah chuan, In thiar chhuah mai ka duh, hostel dang zawng mai ang ka ti a. Vanglai chanchin bu vela girls hostel leh paying guest awm te chu kan be kual a, mission venga hostel pakhatah chuan seat a lo awl hlauh mai a, kan office a hnaih bawk avangin chu hostel ah chuan luh mai kan ti tlu ta a ni. Ka hostel awmna pa chu biain ka awm leh theih dawn loh thu te ka sawi a, min ui ve hle mai. Awm hram turin min thlem ve a, mahse awmna chinia ka hriat loh avangin chhuah chu ka ti lui ta a ni. Chawhnu lama taxi hire in kan hostel ah ka bungraw neih tlem chu kan zu tel fel a, tichuan zan khat lek ka riah hnuah hostel dangah ka invawn lut ta a ni. Kum nga zeta liam hnuah chuan hnathawhna hmun te a lo dang ta a. Ka bialpa nen hian kan inneih a, Pathian malsawmna te dawng ve in Lalpa laka kan rochan fate kan lo nei ve tawh a. Tichuan, rei tak, he ka thil tawn hi ka sawi chhuah loh hnuah nikum sanghnih sawmhnih tawp lamah khan nikhat chu kan office lunch break pah a thil mak chanchin leh thlahrang lam te kan sawi laiin kan thawhpui Kan thiannu hian Aizawl tlak lam veng pakhatah inhrang nasa tak mai pakhat a awm a, chu inhrang chu a chhungten an luah a ni awm e. Khawi venga mi nge tih a han sawi chuan ka beng a ver ta zer mai. Ka hostel zuriahna nen khan veng khat chiah chiah a lo ni. Tin, a building awm dan leh a building neitu hming a han sawi phei chuan ka riahna hostel ngei kha niin ka hre ta a. Kan thiannu sawi dan chuan hostel chu an lo ti tawp daih tawh a. In pangngai a luah turin an lo cheibawl tawh a lo ni. Chu in luahtu an chhungte chuan an in chhungah mi pakhat hi an hmu thin a ni awm e. An chaw ei laite, sitting room-a TV an en lai leh an men laite pawh hian room leh room bangte hi a rawn su tlang a, a hringa hranin a rawn in lar thin a ni. Rei pawh luah lovin an chhuahsan leh ni awmin kan ṭhiannu chuan a sawi. He ka thil tawn hi mi tam tak tan chuan a ho viau mai thei e, amaherawh chu a hun lai kha chuan ka hlau ve khawp mai. Tin, a hun laika thil tawn te kha ka sawi chhuak vek thiam lo va, a nihna ang tak khan ka thawm hriatte kha ka sawi chhuak thiam lo a ni e. Ngaihlatute zingah he building ka sawi hi in lo hria a, a awmna veng leh a neitu hi in lo hria a nih pawhin intihmualpho tumna, intihmingchhiat tumna lam ni lovin tawn hriat tak tak kan sawi ve mai a ni tih min lo hriat sak dawn nia.